gblɔ nɛ bena, Yigagbugbɔ tsɔ yiƒe agbe yi ƒe dzi blibo tsɔ li nɛ. Gblɔe nɛ tso wò dzi me ke. To nɛ bena, Ẽ, metsɔ nye agbe kple nu yiwo katã kam la tsɔ de asiwò me. Nyemaxa nu o. nyemafɔ o. Nyemafɔ nu yiwo ke gbana o. Elabena ewɔe ƒlim kpakple wo ƒoƒu asi la. Ewɔe bu fia le nyagbe dzi. Maɖe dzi ɖi ye makpɔ makpɔ mɔnu na o. Manɔ te kpɔ o. eye menya bena òwoe xɔ nam. Òwoe gblɔ bena nyemeto na Israel ƒe aƒe bena nekpɔ mɔ nam ƒuƒlu o. Ebena ne mídi, negblɔ be ne mídi kple míaƒe di blibo la, yeaxɔ na mí. Yeaɖe yi ɖokui tsɔ fia mí. Kakaɖedzi le asinye.

Ẽ, vavã, wòe nye Mawu. Metrɔ na wò. Wòe nye Israel ƒe mɔkpɔkpɔ. Wòe nye Israel ƒe agakpe. Akpe na wò. Ale yi ke nèle blema la, nenema koe gene gali fifi ma metrɔ o metrɔ o metrɔ o ewoe do ŋugbe bena ne mi va subɔ yi la eya ya yɔ dɔ miaƒe tiwo akpe na o akpe na o Akpe na wò. Akpe na wò. Wòe mli agbakpekpe sia agbakpekpe dzo le míaƒe tawo dzi. Wòe na wò dukɔ kpɔ vovo be asubɔ. Merci Jésus. Mawu neyra mía dometɔ ɖe sia ɖe. Aleluya. Mawu neyra mía dometɔ ɖe sia ɖe. Ŋdi ya la, eyi me ke míenɔ subɔsubɔ ma, Mawu ƒe gbɔgbɔ tsɔe da ɖe nye dzi dzi bena ma agblɔe na mía dometɔ ɖe sia ɖe be ɖeɖi megate mía ŋu o. Aleluya! Eto na Eliya bena, Emɔ yi ke gale ŋkɔ na wò la, edidi. Le esia ta, ɖu nu eye nàkpɔ ŋusẽ. Aleluya! Mawu ƒe gbɔgbɔ le kpe ɖom dzi na mía dometɔ ɖe sia ɖe bena enu yiwo ke le ŋgɔgbe le dzɔdzɔ ge la, ehiã bena ame sia ame nekpɔe gbɔ bena yi be luʋɔ kpɔ ŋusẽ. Ame sia ame nekpɔe gbɔ bena yi be kewo ɖo Yesu me. Ame sia ame nekpɔe gbɔ bena ŋusẽ le yi si bena. yeatsɔ zɔ mɔa eye yeawɔe nu nyuie. Aleluya! Le esia tae to na Eliya nyuie ɖe bena emɔ yi ke le ŋkɔ na wò la didi. Emɔ yi ke le ŋkɔ na wò la didi. Azɔli yi ke le ŋkɔ na wòa edidi. Edɔ yi ke nèɖo la wɔa edɔa ehiã bena nàɖi ɖe eme. eye nàɖu nu, eye nàkpɔ ŋusẽ. Aleluya. Medi be magblɔ na wò bena nuɖuɖu yi ke wole gbɔgblɔm le fi ya menye bena nàva tsɔ akple alo fufu alo mɔlu aɖu o. Vɔ gake ne le xɔ Yesu abe aƒetɔ, wò aƒetɔ kple ɖela ene la, Biblia gblɔ be na wodzi wò tso gbɔgbɔ me. Eye gbɔgbɔ me be nyae mele gbɔgblɔm. Ele be wò ememe be amea ne wòakpɔ nuɖuɖu. Ele be wò ememe be amea ne wòakpɔ ŋusẽ. Haleluya. Mawu ƒe gbe na ame ɖewo. Ame sia ame la xɔ etɔ etɔxɛtɔxɛ. Ame sia ame nya edɔléle yi ke wòle lelém. Ame sia ame nya agba yi ke wòtsɔ fifi lae. Vɔ Mawu ƒe gbedeasie nye be na Kpɔ ɣeyiɣi, ɖi ɖe eme, ɖu nu le Mawu ƒe nya me, ɖu nu le Mawu ƒe gbɔgbɔ me, do ŋusẽ wò ememe be ame tia. Mègati dzodzodzoe o, mèganɔ abe aƒutso yi ke aya aƒo ɖa koe enu ava yi o. Mèganɔ abe blitsrodzo ene o. Kpɔ egbɔ bena consistance kpekpeme nenɔ asiwò. Nɔ te. Nɔ te le Mawu me. Vevietɔ, mía ƒometɔ, ƒometɔwo, ƒometakpɔlawo, wɔ game na Mawu. Tso eme eme be amewoa, kpɔ egbɔ bena nèɖi ƒo le Mawu me. Haleluya. Mawu ne yra mi. Nɔ ɖe. Mawu ne yra mi. Me ɖe kuku le se nya gɔmea. Me ɖe kuku le se gɔmea. Haleluya. Ele veve ɖe ŋutɔ. Ele veve ɖe ŋutɔ. Elabena mí le ɣeyiɣi mamlɛwo me eye nye egbe be nyaxɔɖakɔ alo exhortation vi yi ke me dzi la wɔa eku ɖe ŋkeke mamlɛ yiwo ke me mí le ŋuti. Le Timoteo be agbalẽ gbãtɔ, mí ma xɔ game sugbɔ o. Mía ama nya ɖewo koa eye mía do gbe ɖa. Le Timoteo be agbalẽ gbãtɔ, Eta enelia mea, apostolo Paulo le nu ƒom na Timoteo yi ke wòyɔna be yi vi le xɔse me la. Ele nu ƒom nɛ tso ɣeyiɣi mamlɛ yiwo ke mee wole totom vɔ tso kaka woaƒe ɣemaɣɔɣi. eye wòle gbɔgblɔm nɛ bena, Ke gbɔgbɔ la gblɔe kɔtɛ bena, Le ŋkeke mamlɛawo me la, ame aɖewo ade megbe atso xɔse la me, eye woaɖo to beble gbɔgbɔwo kple gbɔgbɔ vɔ̃wo ƒe nufiafia. To aʋatsonufialawo ƒe alakpadada me, ame siwo tsɔ ga xɔdzo de dzesi wo le woa ŋutɔwo ƒe dzitsinya me. Haleluya! Kpukpui ke, kpukpui gbãtɔa ye ka nye dzi dzi eye medi be maɖo kpe ɖe edzi. Ele gbɔgblɔm bena, Gbɔgbɔ la gblɔe kɔte, Mawu ƒe gbɔgbɔ ɖo asi edzi bena, le ŋkeke mamlɛawo me la, ame aɖewo ade megbe atso xɔse la me. Aleluya! Enu yiwo ke anɔ dzɔdzɔm, enyadzɔdzɔ kpakple ayaƒoƒowo Xexeame be anyi nɔnɔ gbakple gbɔgbɔ yiwo ke aɖu fia le ɣeyiɣi ma wo me, gbɔgbɔ yiwo ke anɔ dɔ wɔm le aƒeawo me, gbɔgbɔ yiwo ke anɔ dɔ wɔm le nukpɔmɔwo dzi, gbɔgbɔ yiwo ke la nɔ nu ƒom to amewo dzi le mɔwo me la, ɣeyiɣi ma wo katã me la, ebe Gbɔgbɔ Kɔkɔe ɖo kpe edzi bena ame geɖewo woawɔ nuka o? Woade megbe tso nuka gbɔ? Xɔse la gbɔ. Aleluya. Eya enyi Paulo be ŋku ɖo nya eye wòle zikpe dzi bena nenema tututuwoe nyagblɔɖiɔ gblɔe ma, nenema tututuwoe gbɔgbɔ kɔkɔe be egbedasia le gbɔgblɔ me ma, ebe woade megbe atso le xɔse la me, woadzo ɖa le xɔse la gbɔ. Menyi bena womenya xɔse o. Menyi be womedze si xɔse o. Nɔvinyee, menyi bena menyi Kristotɔwo, menyi bena ame yiwo ke wote ɖa tso xɔsea gbɔa, womenyi Kristotɔ tsã o. Wodze si xɔse. Woɖɔ xɔsea kpɔ. Vɔ be le ɣeyiɣi mamlɛawo be nudzɔdzɔwo ta la, wobe woawɔ nu ka o? Woadze ɖa to xɔsea gbɔ. Aleluya! Medi be maɖo kpe fia dzi nyuie ɖe bena, abe aleke megblɔ nɛ kokoko ene la, na mía dometɔ ɖe sia ɖe la, ele vevie bena nàkpɔe be yi lé xɔse wɔame ɖe asi eye yi le be lém nɛ be wòawɔ nuka o? Wòayi to. Aleluya! Aleluya. Míekpɔe gbɔ bena xɔsea ele to yim, ele kelim, ele mía tum ɖo gbe sia gbe be be míaba ame nyenye eme eme me la wòasese, wòanɔ te, wòali ke. Bena meka nu yi ke le dzɔdzɔm o la, míanɔ te na Mawu. Ebe ame ɖewo la, woawɔ nu ka o? Woadze ɖa tso xɔsea gbɔ. Woate ɖa le xɔsea gbɔ. Edziedzia no le nya gblɔ nya ya gblɔ ma adze na ame ɖe ko be o be ame yiwo ke woxɔ nufiafia alakpa nufiafia ɛ ele me. Vɔa Biblia gblɔ na mí bena míkpɔ mía ɖokuiwo, mídzro mía ɖokuiwo me kpɔ ɖa bena ɖe míle xɔse la me ma. Aleke míaƒe xɔse gbenɔnɔ le o. Nyemegblɔ be tsɔtsi vava o. Aleke míabe xɔse gbenɔnɔ le o. Aleke míabe xɔse gbenɔnɔ le o. ɖe mi le te seserea alo nu tsi kɔ na mi ɖe mi le te seserea alo nu tsi kɔ na mi haleluya ebe le eyi mamlɛa me la eyi mamlɛawo me ŋkeke mamlɛawo me la ame geɖewo Ame aɖewo ade megbe atso xɔse la me, eye woaɖo to beble gbɔgbɔwo kple gbɔgbɔ vɔ̃wo ƒe nufiafia. Aleluya! Eye woaɖo to beble gbɔgbɔwo kple gbɔgbɔ vɔ̃wo ƒe nufiafia. Nu kae míle to ɖom o? Mègatrɔ va nya yi ke megblɔ va. Nu kae nèle ɖuɖum o? Nu kae le wò dzi me yɔm fũu o? Enya kawoe nèsena le kɔsiɖa blibo la katã me o? Nyemakpɔ yi nufiafiawo gbɔ o. Nukae nètsɔ dona ŋusẽ ɖokuiwò bena eyi me ke David kple eƒe aʋakɔwo wova ɖe aboyo nyɔnuwo, woɖe aboyo woa viwo, eye ame yiwo ke wogblɔ bena wonyi yakamewo yiwo ke David ŋutɔ kplɔ eye wòna wo wozu ŋutsu aʋawɔlawo kalẽtɔwo la Biblia bena wotsi tre ɖe David ŋuti eye wobena yewoaƒu kpe David le vevesesea ta, ame yi ke ɖe wo tso ɖa le enuyawo me eye wòtsɔ wo trɔ zu kalẽtɔ la. Wobe yewoaƒu kpe David. Biblia be David fa avi kakakakaka, efa eƒe aɖatsi keŋkeŋ le eƒe lãme. Vɔ gake Biblia gblɔ nya aɖe le fi ma. Ebe David wɔ ŋkɔ o, etsɔ Yehowa tsɔ wɔ ŋkɔ, tsɔ do ŋusẽ eɖokui. Etsɔ Yehowa tsɔ do ŋusẽ eɖokui. Etsɔ Yehowa tsɔ do ŋusẽ eɖokui. Aleluya. Nu kae nètsɔ le ŋusẽ dom ɖokuiwò? Enya kawoe le nèɖuɖum le ɖokuiwò me o? Aleluya. Magagblɔ nya ya ke nɔvinye le ɣeyiɣi mamlɛawo me la, ame yiwo ke nɔvinye ne mexlẽna ƒe gbe oa, dze agbagba di radio viɖe, di nane yi ke la na be nankɔ Mawu ƒe nya ne nɔ dziwò me. Meɖe kuku na wò. Meɖe kuku na o. Mawu be nya etsɔ me le afi ɖe etsɔ me yina medza be wɔ transfer ye wole gblɔ nya be anyigba be nya be wobe amewo sa anyigba eye wova ƒle anyigba le wo gbɔ ame yi ke sa anyigba ku fifia eviawo anyigba enya yiwo ke le dzɔdzɔm fifia anyigba tɔ anyigba sala be viwo tsi tre fifia be yewoa yewoaxɔ anyigba le amea si wobe nya mekpɔ dzɔ ame yi ke ŋutɔ ƒle anyigba le yevo de kaka woava nya wobe wova xɔ vodu wo wosa gbe do anyigbatɔ vevia mesu letri ɖeka oa eku Wobe anyigbãtɔtɔ gbɔ tso yovo de va bo yava ɖi via ŋutɔ yi be ke go wòɖi ye wòka fɔ anyigba dzi kɔa ye ko wòkpli bɔ. Miwɔ si bom yina tsɔ si o ya. Miwɔ si bom yina tsɔ si wa. Aleluya. Nɔvinye, Mawu ƒe gbɔgbɔ ne ŋu míabe ŋkuwo. Mawu ƒe gbɔgbɔ nekpe ɖe mía ŋuti. Ɣeyiɣi ko me míele. Mesu bena nèvana tsɔtsi ɖeɖe o. Mesu bena nèvana tsɔtsi ɖeɖe o. Mawu ƒe nya ɖo la nyi wò ŋusẽ. Mawu ƒe nya ɖo la nɔ dziwò me. Mawu ƒe nya ɖo la nɔ nuwuɣiwo me. Mawu ƒe nya ɖo la nɔ afi sia afi yi ke nèle. Mawu ƒe nya ela nyi wò ŋusẽ, ela nyi wò gbesa, ela nyi nu sia nu yi ke le awɔwɔ ma anyi ado tso Mawu ƒe nya me. Aleluya. Eyi mamlɛwo. Ame woƒle nua kple woa be ga. Woƒle nua kple woabe ga. Nu kae nye dzɔdzɔenyenye o? Justice. Fi kae nàyi ye fi kae nye ʋɔnudrɔ̃ƒe yi ke nàyi ye woatso fia dzɔdzɔe na wò ne medze si Mawu ƒe nya o? Hã? Kristotɔ. Ʋɔnudrɔ̃, minya be ʋɔnudrɔ̃ƒe le yi ke ƒo ʋɔnudrɔ̃ƒewo katã ta. eye nyi ʋɔnudrɔla gãtɔ ma. Vɔ ne me ne menya eƒe nyawo aɖe, fi kae natsɔ wò nyawo ayi o eye woadrɔ ʋɔnu dzɔdzɔe na wò? Fofonye, ele veve ɖe ŋutɔ. Mi megable vi ku mawo ƒe nya o. Nɔvinye, meɖe kuku na o. Megable vi o. Megatsɔ wò agbe na ko. Dzra ɖo, dzra ɖo abe aʋaŋutsu ene. Mawu nu de ŋusẽ wò asiwo. Mawu nu de ŋusẽ wò gbɔgbɔ ne nàdzra ɖo. Aleluya. Enya yawo ke wògblɔ le Timoteo ƒe agbalẽ evelia me. Timoteo ƒe agbalẽ evelia eta etɔ̃. Enya mɔ tutututu egbagblɔe le enyagbe de Timoteo chapitre 3. Timoteo evelia etatɔ̃lia ebe, Ke nya esia bena, le ŋkeke mamlɛawo me la, ɣeyiɣi vɔ̃wo la va, ɣeyiɣi baɖawo la va, elabena amewo la nye ɖokuilɔ̃lawo, nyati yawo ye míedzro le mía ƒome me eye míekpɔe be be amewo la nye ameɖokuilɔ̃lawo, egalɔ̃lawo, adegbefufluƒolawo, dadalawo, busunyagblɔlawo, amemaɖotodzilawo, amemadakpewo kple amemakɔmakɔwo, amesiwo melɔ̃a ame ƒe nya o, amesiwo gbea avuléle, ameŋuzɔlawo, amesiwo mete ŋu ɖua wo ɖokui dzi o. Ame wɔadãwo, ame siwo melɔ̃a nu nyuie o, yomem ame yomemɔfialawo, ame mabunuwo, ame siwo doa wo ɖokui ɖe dzi glodzo, ame siwo lɔ̃a hadzedze wu esi woalɔ̃ Mawu, ame siwo si Mawu sosroɖa ƒe nɔnɔme le gake wogbe eƒe ŋusẽ la, Te ɖokuiwò ɖa tso ame siawo gbɔ. Aleluya. Paulo trɔ le enya enya yiwo ke wògblɔ le eƒe agbalẽ gbãtɔ yi ke mi xlẽ va ya. Etrɔ le kpe ɖom ti le agbalẽ evelia me tatɔ̃lia bena enya sia se bena ŋkeke mamlɛwo me míele. Aleluya. Menye me me me na Kristotɔ la fa vi ko la be o oh, ɖeke o dzɔ nene ma o. Ɖeke bele dzɔ nene me be Yesu be nya ya tɔa eh, o le gblɛ vɔa enu ya tɔa ne aƒe me be ndo le ke nɔvi nye. Nɔvi nye. Ɖe ne sɔgbea? Ebe eyi mamlɛwo me be ameawoawoa be nɔnɔme ma, wonye ame yiwo ke lɔ wo ɖokuiwo, wonye ŋutasẽlawo, wonye galɔlawo, ta megaxɔsi bena ya yetɔa ewɔ nublanui na ame ɖo ao. Aleluya. Ebe ame yiwo ke te ɖa tso xɔse gbɔ, eye wo ke va lé ɖe beble alakpanufialawo, beble gbɔgbɔwo. Wote ɖa tso xɔse gbɔ. Afi ka nyigba kpli wo míele o? Afi ka míabe xɔsea le o? Afi ka míabe kakaɖodzia le o? Nu ka dzi mi nɔ te ɖo? Nu kae ana bena míato gba kple kakaɖedzi o? Nu kae ata mɔ na mí o? Haleluya. Le enya mawo katã me la, ele gbɔgblɔm le kpukpui ewolia me. Maka ta, maka ta vivivi ne míayi. Ebena ke wò la, le dze nye nufiafia ebe ke wò la èdze nye nufiafia nye agbenɔnɔ nye tameɖoɖo nye xɔse nye dzigbɔgbɔ bleu nye lɔlɔ̃ nye dzidodo nye yometitío kple nye fufue kple nye fukpekpewo siwo mekpe le Antioxia kple Ikonio kple Listria la yome. Matrɔ xlẽ ke. Gbã ebena, Ke wò la, èdze nye nufiafia, nye agbenɔnɔ, nye tameɖoɖo, nye xɔse, nye dzigbɔgbɔ bleu, nye lɔlɔ̃, nye dzidodo, Nye yometitiwo kple nye fukpekpewo siwo mekpe le Antioxia kple Ikonio kple Listria la yome. Aleluya! Nyati sesẽ ɖewo le afia na mí. Nyati sesẽ ɖewo le afia yi ke míatsɔ anɔ te le ɣeyiɣi mamlɛawo me. Míatsɔ anɔ te abe sɔhɛ ene. Aleluya!

Ele nu ƒom tso enu vevie yi ke anyi míaƒe agbe be tometi le ɣeyiɣi mamlɛ yawo me. Ele gblɔm na Timoteo bena, Nedze nyuie nufiafia, Biblia be nufiafia, Biblia be ɖoɖowo. Kristotɔwo, yewo ke se Biblia, yewo ke xɔ Biblia dzi se be nufiafia. Aleluya! Biblia be nufiafia matrɔ va edzi. Biblia be nufiafia, Biblia be nufiafia. Ebe nèdzo wo yome, nèdze ŋkɔ. Nye agbenɔnɔ menye nufiafia ɖeɖe o. Menye bena ame ke le nufia ɖeɖe o vɔa míaƒe agbenɔnɔ, míaƒe agbenɔnɔ, míaƒe anyinɔnɔ Ebe nèdze eyome. Nye tameɖoɖo, nye xɔse, nye dzigbɔgbɔ blewu. Ke míese gɔme be ne míanɔ te le ɣeyiɣiawo me la, gbã enufiafia yi ke míele sesem, enufiafia yi ke nètsɔ le ɖokuiwò nyim. Mesu ko be nàva tsɔ tsikɔsiɖagbekpoa atrɔ dzo yi ahome o. Ao. xɔ game na ɖokuiwò. Mawu ƒe gbɔgbɔ la te ŋu akpe ɖe ŋutiwò nàxlẽ Biblia. Mebe ŋkɔ o. Mebe ŋkɔ o. Mawu ƒe gbɔgbɔ ɖe la kpe ɖe ŋutiwò be ŋkɔ nàxlẽ Biblia. Ne mènya ŋegbe o, mènya Fransɛ oa ɖe, di gogo mí. E, radio, e, kasɛtewo le, David, enuwo le fifia eye woke woxlẽna Biblia. Aleluya! Yi ke nànɔ Biblia be nyatiwo sem. Biblia be nufiafiawo li. Eye nyuietɔ wu la, egbe la, míle YouTube dzi. Ta ame yiwo ke si telefon le le, ne le dza wɔ lia la wɔ WhatsApp le tsɔ YouTube-a na se. nasee ne le fɔfɔfɔ mea ne le do gbe ɖa ne xe bibliawo vɔ kɔa ʋui ne le le nya nua ʋui na se wo se nya enya ne ɖo dziwo me nufiafia ya ye la le o nufiafia ya me nu se o la nɔ nufiafia ya me la tsɔ tameɖoɖo ana o Ebe ke wò ya, le nu yawo katã me la, nèse nye nufiafia. Nèse nye agbenɔnɔ, nèkpɔ nye agbenɔnɔ, nye, nèkpɔ nye tameɖoɖo, ale yi ke meɖo tame, ale yi ke metsɔ emo vevie tsɔ le nye dɔwɔwɔm. Nèkpɔ nye xɔse. Aleluya. Nufiafia, agbenɔnɔ, tameɖoɖo, xɔse, dzigbɔgbɔ bleu. Aleluya. Dzigbɔgbɔ bleu. Dzigbɔgbɔ bleu. Dzigbɔgbɔ bleu. Aleluya. Dɔléle geɖewoa wonyi dzitsitsi. dɔléle geɖewoa wonyi dzitsitsi be emetsonuwo. Elabena gamea mekpɔ su bena ɖe enu ma nesu asi o alo gamea mekpɔ su bena enua neto o. Le be o yi woɖo la wɔe, woɖo la wɔe, woɖo la wɔe. Gamea mekpɔ su o. Ne mènya oa, nàdze afɔku me. Ebe nu ka o? Dzigbɔgbɔ blewu. Kristotɔ be ŋusẽ gãtɔe nyi ŋkɔ o, ti gbɔgbɔ bleu. Xɔsetɔ be ŋusẽ gãtɔe nyi ŋkɔ o, ti gbɔgbɔ bleu. Meka ɖe ke wòle o. Magagblɔe ke. Meka ale yi ke le le be le o. Ne le xɔ Yesu dzi koa, wɔ ŋkɔ o. Gbɔ dzi bleu. Aleluya! Dzigbɔgbɔ blewu ame geɖewo le dzitsitsi ta wotsɔ wa be xɔse wɔ nuka o? Tsɔ dzra. Dzigbɔgbɔ blewu. Ɖevia le lé dɔ, ɖevia nane le wɔe, ne do gbe ɖa, gbɔdzi blewu, Mawu ayɔ dɔe. Kuxi ɖe le agbewò me, nane le tsaka o le ƒomea me, le aƒea me, nèdo gbe ɖa. Gbã nèkpɔ egbɔ be na yi do gbe ɖa kple xɔse. Ame ɖewo mexɔna Mawu dzi sena o lo. Minya? Kristotɔ geɖewo mexɔ Mawu dzi se kpɔ o. Nyemable o. Woa ŋutɔwo nyana be na eh, be mi le do gbe ɖa vɔa eh, Mawu le wo ŋutɔ nya be womexɔ Mawu mexɔ Mawu dzi se o aɖeke Mawu dza wɔ dɔ le agbewo me ɖo. Aleluya. Xɔ Mawu dzi se. Naneke meli ke Mawu mate ma wɔ la. Mebenuka o. Naneke meli yi ke Mawu mate ŋu awɔ. Minya bena Yakobo ƒo nu ƒo tso Eliya ŋuti. Etsɔ nyati aɖee tsɔ kpee. Ebena ɖe amee ko wònye abenuka o, nye kpakple wò ene. Yi ke dziku eye ale yi ke Biblia dzi la ɖee atsɔ fia mí bena Eliya yi ke do gbe ɖa eye dzo ge tso dziƒoa. Enu meke o, nyɔnu tsɛ aɖe koe to nɛ bena, Ale yi ke nèwɔ na Baal ƒe profetowoa, ne nu kee, ne nyemetso ta na wò oa, mìnya bena Eliya de asi dzu me. Ẽ? Mawu ƒe ame sesẽ yi ke yɔ dzo tso dziƒo. Nyɔnu, menye be nyɔnu ɖekee tsã o, ye koe to nɛ bena, Kaka nu ne wòake, ne nyemetso ta na wò oa, ke menye nyee o. Eliya de asi du me. Ta Biblia tsɔ fia mi bena ame ma yi ke le nenema nyegba kpli o la, ale yi ke wòdo gbe ɖa eye wònɔ te eye enu dzɔ la, nyegba kpli o hã ne míexɔ Mawu dzi se la, ne míedo gbe ɖa la, Mawu la wɔ nukɔ ase. Ta Eliya, Elisa, ame yiwo ke wɔ nukunu le Biblia me la, Nɔvinye, wometo vo na nyigba kpli o. Sista mɔ ƒe mɔ. Ɖe se nya mɔ ƒe mɔ alo? Ha? Mɔ ƒe mɔ alo? Le xɔe sea? Ha? Le xɔe se tututua? Mina miaxɔ Mawu dzi se. Ne le tsɔ nya ɖe va Mawu gbɔ aɖe, eh, ne le tsɔ nya ɖe do ɖe Mawu be ŋkume aɖe. Mhm. Be enya yiwo ke mía gblɔ le fia, ne, eh, mhm. Eh, me xɔ se o ɖe. Elabena ne nèxɔe se tututua, lãwo ŋkɔ o, nàtsɔe de dɔwɔwɔ mee. Fiya tsãe kuxia le, Mawu neyra mama. Enyaa ne míva sea, gbã míakpɔ egbɔ be ŋkɔ o, míle se le gbedodoɖa me, elabena wobe ŋkɔ o, enya nukuwo la yi ke yi nuku nukugewoa, nukua ve dze fika o. mɔ to nyigba dzi eye nuka o, xeviwo va wɔ nuka o, wova tsɛ dzo. Ke ame ɖewo le la, eyi me ke wometsɔ woaƒe dzi tsɔ na Mawu ƒe gbɔgbɔ o ta la, gbɔgbɔ vɔ̃wo va wɔna nuka o, aɖe nya dzo. Eya tae megblɔ be na mikpɔ, mi, mina míakpɔ nyuie. Ne le va tsɔtsi, ne le va Mawu gbɔa, wò ŋutɔ ela nya nuka o, enu, enu yi ke gbe nèto alo. Le ate ma nanyi adalɔ. Minya be mi Afrikatɔwoa, minya le yi ke woguna gamea? Minya le yi ke woguna game. Ne nènya be na ne yi va tsɔ ti me dzava se mawo nyawa ɖe, nu ka nana home kpoo adalɔ, aɖa kple aɖu atrɔ wɔ nu ka o? Adalɔ. Ne be ao, yeava tsɔtsi yeava asubɔ Mawu. Ke ne le va tsɔtsi dza va subɔ Mawua, nu kae le ɖo la wɔ? La aɖo mo vevie. Aɖo mo vevie kple gbedodoɖa be Mawu ƒe nya yi ke nye Mawu ƒe ŋusẽ. Naneke medzɔ na Mawu ƒe nyamanɔe me o. Minyae alo? Mawu ƒe nya ye wotsɔ wɔ nukɔ. Wotsɔ wɔ xexea. Meɖadzea? Enya ye wɔa nu. Enya ye wɔa nu. Papa me ɖadze. Womewɔna nu ɖeke nya ma nɔe mo. Ta ele be na enya nenɔ mewò. Enya ye natsɔ de dɔwɔwɔ me. Enya ye me nanɔ agbe le eye ŋusẽ anɔ asiwò eye etenɔnɔ anɔ asiwò eye natsi tre sese. Haleluya. Eyi mamlɛwo, ŋkeke mamlɛwo. Ebe ke wò ya nèkpɔ nye dzi gbɔgbɔ blewu, nye lɔlɔ̃, nye dzi dodo, nye lɔlɔ̃, nye dzi dodo. Aleluya. Kristotɔ, Kristotɔ, tsɔ ke. Aleluya! Magagblɔe ke, Kristotɔ tsɔ ke. Ne ɖe tsɔ ke ɖe, gbɔgbɔ agbo gbogbo tɔ yiwo ke gbɔgbɔ vɔ̃wo to na ɖe wo la tu. Ha edrɔe barabara gbogbo tɔ yiwo ke ne wɔna wo keke wo la wo nu la va yi. Aleluya! tsɔke tona tsɔke ne le tsɔke ɖe enuɖewo le gbedodoɖa ɖewo ŋutɔ tsɛ magadoe o tsɔke aleluya tsɔke tsɔke ne le tsɔke ɖe enu sia nu yi ke wòasi la lé ɖe awɔ nu ka o adze edzi la mawu la yra o Hã? Vɔ ne mi matsɔ ke o. Ebe nukɔ. Ne ke le be mawo ne tsɔ ke ya ne me tsɔ ke o. Hã? Ta ne le le atia, ati la wɔn kɔ. Anyi. Ne le le ka, ka la wɔn kɔ. Na tso. Ese o nyi. Kristo tɔ tsɔ ke. Lɔ amesia me. Wò dzi neyɔ fũu kple lɔlɔ̃. Lɔ̃ ame sia ame. Lɔlɔ̃e nye nukɔ, Kristotɔ be nukɔ, ŋusẽ. Mawu, dza, minya Kristotɔ yi ke lɔ̃na amea ɖe? Hã? Kristotɔ yi ke lɔ̃na ame vavã. eye wòlɔ̃na Mawua, mehiã be wòado gbe ɖa be ame neku o. Hã? Ela do gbe ɖa boŋue bena ela ɖe kuku na Mawue. Mikpɔ Mosea? Hã? Mikpɔ, mikpɔ ale yi ke Aron kple nɔvi kple dada, mikpɔ ale yi ke Mawu ʋãna nu ɖe be ame vevewo ŋutia. Ne Kristotɔ ɖe le do gbe ɖa be ame nekua, ele lɔ̃ Mawu tutututua? Ne le lɔ̃na Mawu tutututu, ne lɔ̃na hawòviwoa, ne ame ɖe tsitre ɖe ŋuti wòa ɖe, ebe nu la wɔ nublanui nɔ. Mawu be nu ʋaʋã nɔna terrible. Mehiã be wò ya nàdo gbe ɖa o. Mebe ŋkɔ. Mehiã bena ɖe wò ya nàdo gbe ɖa o. Elabe Mawu ƒe nuʋaʋã la nɔ dziwò. Mawu ƒe nuʋaʋã la nɔ dziwò. Ema le eme ke ame yiwo ke tina tre ɖe Kristotɔwo ŋuti. Minya be le manyamanya mea, nèse nya ɖe mèse nyuie o. Ko le tɔ nuƒoƒo, nɔvinye kpɔ nyuie. Kpɔ nyuie le Mawu ƒe viwo ŋuti. Kpɔ nyuie. Kpɔ nyuie le Mawu ƒe vi ŋuti. Da ɖe mehiã be wòaya nava nɔ avu bena Mawu ne wui, Mawu be gbɔgbɔ. Ah. Mawu lɔ Mawu wɔ vɔsa Tsɔ wò dzi tsɔ sa vɔ na Mawu nàkpɔ ale yi ke Mawu la ʋli tawò ɖa. Hã? Lɔ̃ Mawu nàkpɔ ale yi ke Mawu la ʋli tawò ɖa. Enya yawo menyi bena nye ŋutɔ medoe kpɔ. Mehiã be nàve do gbe ɖa o. Aleluya. ebe nèkpɔ nye nufiafia, nye agbenɔnɔ, nye dzidodo, nye dzigbɔgbɔ blewu. Yo, yo, yometiti kpukpui wuiɖekɛlia ebe yometiti kawoe mee nyemeto o. Nye yometitiwo kple nye fukpekpe siwo me mekpe le Antioxia kple Ikonio kple Listra la yome. Yometiti ma siwo me dome siwo medo di kpe la, Aƒetɔ la ɖem tso wo katã me. Aƒetɔ la ɖem tso wo katã me. Paulo le gbɔgblɔm bena, Nekpɔ ale yi ke mezɔ, nekpɔ nye nufiafia, nekpɔ yometiti yiwo katã meti, fukpekpe yiwo katã me medo. Vɔ gake nu ka o? Aƒetɔ la wɔ nu ka o? Eɖem to le wo katã me. Eyae nyi nyagblɔɖi na na nyigba kple wo. Ebe ŋkɔ, Aƒetɔ la wɔ ŋkɔ. Eɖem to le wo katã me. Menyi be na ɖe eɖem to le ɖewo me eye meti ɖewo me o. Ebe na ŋkɔ, Aƒetɔ la awɔ ŋkɔ. Eɖem to le ŋka o? Wo katã me. Xɔ nya ya na ɖokuiwò. xɔ nya ya na ɖokuiwò. Xɔ nya ya. Enya ya ŋuti megblɔna be ame ɖewo mexɔ Mawu dzi se o. Elabena enya ma yi ke mele gbɔgblɔ ma, ame ɖe la gblɔ be o, frère Arnaud le le gblɔe. Frère Arnaud ɖe ŋlɔea? Ao. Mawu be nya yi ke wotsɔ wɔ xexea me be nyatiwoe. Ta o ŋutɔ wɔe na le able na ɖokuiwò. Meka nu yi ke le dzɔdzɔm o. Meka nu yi ke me mele o. Ebe ŋkɔ, Aƒetɔ la awɔ ŋkɔ aɖem le wo katã me. Wo katã me. Mina míaxɔ Mawu dzi se. Medi be mawu nu kple le kɔsira keke mea wokplɔ mi le Daniel ƒe agbalẽ me. Ta medi be miawu nu kple Daniel ƒe agbalẽ wi evelia. Le ema yi la, amegãwo ƒe tatɔ Michael Ame si le mía ɖeviwo nu la ado. Xaxaɣi si meva kpɔ tso esime dukɔwo li va se ɖe ɣemaɣi o la anɔ anyi. Woaɖe woaɖe wo dukɔ ɣemaɣi. Ame sia ame si woŋlɔ ɖe agbalẽ la me la, ame siwo le alɔ dɔm le anyigba ƒe ke me la dometɔ geɖewo anyɔ. Woƒe ɖewo xena agbenɔnɔ mavɔmavɔ eye bubuwo xena ŋukpe kple nyɔnyɔ mavɔmavɔ. Nukple, ŋukpe kple nunyɔ mavɔmavɔ

Míaƒe keklẽ le xexea me la, eku ɖe nu ka ŋu? Ale yi ke míele subɔm Mawu, ale yi ke míele fia to míaƒe agbe kpakple míaƒe anyinɔnɔ kpakple míaƒe nuƒoƒo, ale yi ke míele ɖe dzɔdzɔenyenye fia ame kpɔtɔewo. Aleluya! Matrɔ gblɔe ke. Mebena ɖe le eyi mamlɛ yewo ke me míele ɖe? Enu yewo ke me míele totom ɖe? Kristotɔ yewo ke awɔ tiatia bena yewoatsɔ yewoƒe agbe aɖo anyi bena to yewoƒe agbe dzi, to yewoƒe nuƒoƒo me, yewoafia dzɔdzɔenyenye be mɔ, yewoafia nyateƒe be mɔ, yewoafia Mawu ƒe mɔ ame kpɔtɔeawo la. Nu gbedodo le wo ŋuti be nu kaɔ? Woaklẽ abe dziƒo ɣetriwo ene. Woaklẽ. Woaklẽ. Aleluya. Aleke nàfia dzɔdzɔenyenye be mɔ kpakple wò dzi? Aleke nèlɔ̃ nɔviwo ɖo? Mehiã be nànyi pastɔ o. Aleluya. Mehiã be nànyi pastɔ o. Mehiã bena nànya Biblia glo a o. Ne le lɔ̃ ame ɖe kɔa ɖe ye gbɔ. Nàma lɔlɔ̃ ya gba kpli. Nàma Mawu be mɔ gba kpli. Menyi be na wò ya nèɖo vɔ alo le nya nuwo katã alo nèɖu nuwo katã dzi o. To nɛ be ao, be na ɖe nye hã mele mɔa dzi, vɔ nu ɖekae menyae be na Yesu Kristo la, eyae nye fiawo dzi fia. Eyae wogblɔ be na le Daniel ƒe agbalẽ ta evelia, kpukpui blaene vɔ nelia. Ema míaxlẽ sɔ, Daniel evelia.

ne la ne nàma Yesu Kristo be fiaɖuƒe be nyaya kpakple dukɔ kpɔtiawo. Aleluya. Mina míaxɔ Yesu dzi se. Eyae do ŋugbe na mi be ŋkɔ be metsɔ ŋusẽ na mi be miazɔ nuka o. Edã kple ŋkɔ, dziɖegbe kple ŋkɔ, kple Abosam ƒe ŋusẽ ɖesiaɖe dzi. Eye nuka? Nuka mawɔ mí o? Vɔa ɖeke mawɔ mí o. Mina míayi kple lɔlɔ̃. Ame aɖewo la lɔ̃, ame aɖewo la xɔ o, ame aɖewo maxɔ o. Vɔ gake wòawɔ ŋkɔ? Yi ba kple lɔlɔ̃. Mègana anyi ko o. Kristotɔ, mègatsɔ agbewoa katã tsɔ da ɖe ɖokuiwò dzi be, Enyee, enyee, enyee, nye ŋuti, nye ablo, nye akple nye gali tɔnye ko aa o. Aleluya! nèva na mía dome. Ame ɖewo ŋutɔ tsɛ womedona gbe na ne amewo va fi ya. Ame ɖewo ŋutɔ tsɛ womedona gbe na wo nɔviwo ŋutɔ tsɛ ati te abiae bena ɖe o oh, nɔvi nye ɖeke ɖe fɔ ɖo. Hɛ? Hɛ? Ne mikpa ɖe do gbe na ame ɖe to nɛ bena ɖe nɔvi nye Mawu ne do ŋusẽ o. Mawu be dɔe le wɔm, Mawu la yra o. Eh? Nɔvinye, enu yi ke le nyi le agbea me ɖe, eku ɖe Mawu be dɔ yi ke le le wɔwɔ ŋuti lo. Maga nye nye me do ʋegbea nyuie ɖe o ta mi ma se gɔme o. Se nyuie ɖe. Mebena ɖe nya Ne menye be Mawu metsɔ ɖokuinye bena Mawu nekpe ɖe ŋutinye ne mawɔ ebe dɔ oa, ne mawɔ dɔ de asi yi ke wòtsɔ de asi me, ɖewomahiã mi ke se be meke ku vɔ. Hã? Eye mekpɔa ale yi ke Mawu le kplɔm. Meɖina ɖase ya bena ele abe eƒe amatɔ̃wo ya nene. Meba, mebe ŋkɔ, nye kple srɔ̃nye kple vinyewo. Esrɔ̃nye, vinye, vinye tsutsu gbãtɔ, efu le ƒo. Wonya mí le aƒeme. Ame ɖeke mese nya mɔ. Mebe ŋkɔ, le lomejuya me. Wonya mí le aƒeme. Vɔ egbea Mawu ɖem. Eye menya be na mekpɔ vɔ o. Aleluya. Dare, tsɔ ɖokuiwò tsɔ de asi na Mawu. Wò dzi neyɔ fũ kple lɔlɔ̃. Nàlɔ̃ Mawu, nàlɔ̃ Mawu ƒe hamea. Mebe nu ka o. Lɔ̃ Mawu, nàlɔ̃ nu ka o. Mawu ƒe hamea. Nakpɔ nuklinu. Amewo ya la ɖia nu wò ya koe. Amewo la gblɔ nya yi ke la ve dɔme na wò. Amewo la gblɔ nya ye wo la du wò. Amewo la wo la wɔ nu yi ke adzro wò vɔ gake ɖe èdi wo ne lɔ̃ Mawu. Nakpɔ ale yi ke Mawu ave nu wò la. Afi yiwo ke medze be nàyi o afi ma Mawu la tsɔ da ɖe be ewòe la nɔ afi ma. Aleluya! Nyemele gblɔ egli to nya ɔlo. Mebe na ɖe medze o. Diplome woa mesu be nanɔ fi ma o. Naneke mele asi o yike hiã wo be nanɔ fi ma o. Vɔ ele yi be ne nye Mawu subɔla, ne subɔ na ne tsɔ ɖokuiwo da ɖi be na ya subɔ ta Mawu la na be na la zi o, la imposer o le fi ma. Nɔvi nye sɔhɛwo, mi sɔ mia be agbe na Yesu. Tsɔ agbe na Yesu. Ŋutasẽlawo, nɔvi, ŋutasẽlawo le xexea me. Eye ame mɔwa, ŋutasẽla mɔwa, ame be luʋɔ ɖuɖua menyi, menyi bena eh, waya gbe sia gbegbe yi ke lia woɖuna ame ɖe ya kokokokoko. Ta ne le vɛ do go ame mawa, nu ka ya nyi wò ŋusẽ o? Me ka ya xɔ na o? Hã? Hã? Mawu dɔla Gabriel maxɔ na wò lo. Hã? Ma, ma to nyateƒe matrɔ matrɔ. Mawu dɔla Gabriel maxɔ na wò. Mawu dɔla ɖeke maxɔ na wò. Meɖe kuku. Yesu Kristo yi ke ne subɔ na atraɖia ye koe axɔ na wò. Eyae gblɔ bena le yeƒe ŋkɔ me la, klo sia klo awɔ ŋkɔ adzi. Eyae nyi gbɔgbɔwo katã ƒe aƒetɔ. Eyae wosɔ ŋkɔ ʋɔnudɔdrɔ̃ tsɔ na. Ta ne nane dzɔa, nàte yi ye ŋkɔ, nàte yi eƒe ʋɔnudrɔ̃ƒe awɔ ŋkɔ asama le afi ma. Aleluya. Mawu nedo ŋusẽ mí. Megana anyi gbalo o. Megava tsɔ tsi ko gbalo o. Aleluya. Le ɣeyiɣi mamlɛawo mea, megava tsɔ tsi ko gbalo o. Tsɔ ɖokuiwò tsɔ de Mawu me. Lɔlɔ̃ ne yɔ dziwò me. Subɔ Mawu. Subɔ Mawu. Tsɔ dɔ le eƒe hamea me. Edɔ le hamea mea nenyi ŋkɔ, nenyi lɔlɔ̃ yi ke nètsɔ na Mawu. Mègava kpɔ ame ɖeke o. Wɔ abe nyɔnu yi ke lé ʋuʋusisidɔ la ebe ŋkɔ. Ne mèlé ebe asi ko la, ne mèlé ebe awu ʋlaya ko la ŋkɔ, makpɔ dɔyɔyɔ. Meka nu yi ke le dzɔdzɔm o. Meka ŋutɔ tsã be na esrɔ̃ le axawo dzi ye mele ese gɔm o. Yi lé Yesu be awu ʋlaya ko. Subɔe. Lɔ̃ eƒe hamea be nya gbɔ. Ame ɖewo be yewolɔ̃ Mawu gbɔ vɔ wobe yewolɔ̃ hamea be be Kristotɔwo ha be alakpatɔ nɔvinye ɖe ɖadze. Mawu mayra wò. Ha? Ne wòbe yi lɔ̃ Yesu vɔ melɔ̃ srɔ̃a o. Ha? Woawɔ fɔ gbe sia gbe gbe kpɔa esrɔ̃a ko lanɔ dui. Mekae lɔ̃na be wonɔ du yi srɔ̃? Ha? Me ke lɔ̃na be wodzu yi srɔ̃. Me ɖeke o. Ta Kristotɔwo be wo Yesu ɖeka koe wolɔ̃. Vɔa Kristotɔwo be nu dzɔna dzi na yewo. Mawu mayra wò gbɔgbɔ vɔ̃wo la ƒu gbi me nɔ. Hã? Meka ale yi ke hamea le o. Do dzi. Gbɔgbɔ kɔkɔe ne kpe ɖe ŋutiwò. Wɔ dɔ da wò si. Negba nyi nɔvi ɖeka, nɔvi ve tsã, tsɔ ɖokuiwo nye yayra na wo. Aleluya. Mawu ne yra mi geɖe. Mina miatsi atsitre miado gbe ɖa. Tsiɖuɖu li na me siwo ziɔ ɖe.

Kpe mavɔ su mia si. Do gbe ɖa natsɔ wò dzi nɛ, natsɔ wò luʋɔ nɛ, natsɔ wò gbɔgbɔ nɛ, be ewòe ao wu nu sia nu yi ke kam la nu. C'est toi qui accomplira tout ce qui me concerne. Ewòe ao wu nu sia nu yi ke kam la.

Gblɔ nɛ bena netsɔ edzo bibi, lɔlɔ̃ ƒe dzo, edzo ya yi ke nu naneke mate ŋu anɔ te le o, netsɔ yɔ yi me ti fu. Ne ame ɖe le gali gana be edzio gale veve sem la, ɖasi le dzi. Nɔvinye, ɖasi le nyama dzi. Ɖomahi ame ɖe lé nuwo ɖe

Yesu akpe na wo. Yesu akpe na wo. Yesu, wòe tso fia dzɔdzɔe na nɔvi ɖe sia ɖe yi ke wozi wo ɖe to, yi ke wotsɔ woa be nuwo eye wo ŋutasẽlawo zi wo ɖe to. Yesu, ʋɔnudrɔ̃la dzɔdzɔe. ʋɔnudrɔla dzɔdzɔe akpe na wò. Nɔviwo, dzika megatso ƒo na mi o. Mawu ana nu siwo katã ka mi la awu nu nyuie le Yesu be ŋkɔ me.